bagoikaransa, abamwabo iso, abana baye, na abanto bamwabo iso. Oo. Nabo Baisaba. bakorokwa risango ri'amatati, baikaransa, baria emuru. Yaani, bagayana, batebererani mpaka baigwana. Eki bagoeti naki gekoba. Eki bagoteba.
Onyore monto nakaroka rweto ngiachie goetigwa, gose tamanyete naki aetetigwe, Igo. koruturetia e- e- risanga ri'amatati, Eh. agwo emechando yagosoire, nabo okorwa ara orwaire botari kororekana. Obe, nabo egento bagoisaransa aba b'amatati baeti ng'a intwe gento gete ntori gokora. Yes. Intwe ginto gete ntori Yes. gobwaterana. Ekoba Om- omogiro omogiro bw'abanto abwo b'omochie Yes, oibangire yes. ochia gotacha gochia ase bakaanete maybe ki akobwatire yes Hehe. so ase omoroberi oyo nyagitari ngekorekana ase omoroberi oyo minto mwanyagetinge aywo onsi ntonyakunere ntonyagayane ntonyaerere ntobatebi chinyangi chiaito buna chiare koba Chinyangi sana sana. nemeyega ao ao chinyangi n'emeyega. Kwanza omoyega ngocha narora ng'a kengene emeyega yonsi twatantanirie ase eng'encho ya oko- okonyora eculture ya abarwri abwo gwateba, lakini omoyega nta- ndatake tochi gochakera gose engaki iga egoika tonya okwanere mono na omoyega oyo bwa abasubati eh bwa oboibo okoibora, omoyega bwa oboibori omoyega bwa okoibo.

Omonto akoiborwa, oegwe erieta, bwaroka, onyuoma, otware enibo, okwa. Ebi nebitambokero biro ase omonto omogusii. Ebitambokero.
Ee bono.
Igo bono goika to- torigie enchera. togochia kobibeka, erinde aye ototegerete, otosonchete korwa ekeoroki magana eke, omanyeke gusii, naende bweigwe, na nonya namang'ana agenderete gokorekana chinka ao ao, ntobae namba goaka gwachi chiobisi yaito, twakoerera, ntorangerie nabagaaka kemanyi. Tari kemanyi mogosore. Abagaaka kemanyi bamanyete enogo y'omogusii, bamanyete chinge ching'encho chiaito, bamanyete chingako chiaito, bamanyete oboroso bwaito, bamanyete emeyega buna yare koba, bamanyete ebing'wanso ng'aki biare koba, bamanyete ng'ai kware goteria.

Twagagigwa okorogotwa oyi. Ee, bwenyore tuureti. Oh, Abwo bono omaete kogaya nore. Mm. Ee bono. Eh. Naende ekero oikaranste aria obosooku bore obonene. Kiagera naende ekegusii omanyete amang'ana aya ekero agokwanwa amang'ana onsi nigo agoatorwa ekero aye obekire etureti. Achi. Manya ng'a abwo. Abagaka binyunsa bire emioro. Nomaete ekenyunsa? Akanyongo ite kare kobekwe Obo- egento gete. Obogora. Obogora ime. Kikabekirwe aa, gakonetwa.
bagakabinusa bire mihoro aya ngegera chinyangi chinyinge togochi gokwanera chinyangi echio a- twacharete toba togochikora ase enchera etari ey'ekegusii Eh, bono. buna bono nonye- emeyega emenge emeyega emenge nebwate nonya na amatera amatera a bono tari aria are ngo mwayaonchoire ntoirane ase omoroberi oyo kobaegeka na kobatebereria, Aria, aria, aria naki are, naki achete, naende naki are goterwa. Abana.
Buna bono ongokoa egesamu, into mwanyagete inge, otera nkore nkoigwa abanto bakominyokera sana. Ng'enda gogoterire bobe naye. Naende igo ekwarenge okwa amasikani mono, naki bono kware kogenda. Naki, Ah, sindi gisoka ah, ah, riromoyo. ah, ah. Eh. Ah,

Mwanyabanto ng'a ki isiko iga gogoteberwa, naende kwabeire ogwechi gwa siasa? O- o- o- okw'emeyega kwabeire okw'emeyega kwabeire okwa etenge enene kwabeire ase chinyangi Rika kwarenge ogotera kw'oko amang'ana amang'ao, tiga narabe. ase abagambi baikaransete kwamanya koigwa omonto ochakire na kuna moyaree baba kuna kunonkuneranie Kuna, kunonkuneranie kuna moyaree, nomaete baba, nomaete nki kuna. ekiagokwana

gokokwana igoro y'omogaka nomong'ina, omogaka achiire, omong'ina otigaire. Omong'ina oinyore na nabwate abairi be chiombe chiombe emakabeki chikobeka boiri nchera egotwa twegama, naende ne chimbe nchiariete nyangoru kiara gatarire kene. Chiombe echi nachio echio omong'ina oyo are gokwanera. Ekero ainyora, ekero omogaka. akwa omwoyo. Omong'ina oyo akainyora chiomba ase chichiete, agateba, Ninya komenya nyomba nabana naichoi. Agachaka gotaara emechie eria ase abanto baye bakorete ki? Bachiete. Emechie eria agachaka korua emegano. Bono abana bakamwancha. Bono ekero baigwete nangocha akare okonyora ekenyoro ekegima abana baminyokire gochia ase omong'ina oyo agakorete ki? Akare. Oite rwembo rita aragenda.

Gosiriria omogaka omoetaro ana gotara etindigiti, ng'ai bono arure ere buna nga etindigiti orure masaba ere buna nga etindigiti kogenda chache ere buna nga etindigiti korora omoiri ere buna nga etindigiti moiri bwe chiombe ere buna nga etindigiti tindigiti okaregwe omoyo Osiririe omogaka omoitaro ana gotara, ee, tindigiti. Ntware koratigere agwo rende rero tomanye gocha koikaransa naende tobatebie. Gaki naigure bobe sana ogoteba kumbe tware ng'a. Sirisoma na bomoyo esiri y'abagaka baye nyaroba nyago ebinto ebinto totageti koigwa.
Abagusii baminto, ntobate okoberana iga iga ah, kabere ase ewiki. Naki togoteba Ase Abagusii?
omochonini. kabere ase omochonini tobate kobaretera naende ntoche totware ng'a torie torie mbaka extra ekero togotarera ebinyoro biaino chitaoni chire ang'e na ase ore Ehe. tobate okogamba amang'ana ase aya. moikaransete na bodaboda torangeri, Ee. ase moikaransete na tagisi, torangeri, ase moikaransete echiiro abang'ina mokorosi, torangeri, motoboorie ekegusii na intwe baerere, onye ntomanyeti twakereta, twakorigeria omogaka ogo- ogotebereria, erinde twensi pi tonyare gwancha enogo yaito, chimbu, ne ching'encho chiaito, chingaka, oboroso, totatera ayarenge ayaito. Ogotera osoro buna kumbata mogonda are sabiri kumba kumbata, omanyete gotera kori nkori kuya ase abana.
Ogotera koria ogokumbata kori ekero togocha gochaka kogayana amang'ana aya ntoche tobaerere, ekiagera aba nabang'ina bakoria embaka Roche, oyomo obatebie na a nyomba nkonyareka nekare, otebie buna inki okonya gochandekera moono, na nyare oria okogoku oragokumbokoore amang'ana ayio, ki nyare bakare mogondo oria batebie toratigere ayio agwo ekiagera ntoche tosemanie ayande gochia ime. Kai! Ninto mwanyagete inke kanya gotorigereria, kanya gotosoncha. Bono rende, nki naende ndamente koruga abwo ase egencho Kristo buna ototebirie? Onye mogaka kare eke aria gose mong'ina nere o- moteba ng'a nere otutete. Koigwete.
Ee, nere o- Notundete ekegusii. notundete ekegusii. Mm. Minyoka nabo mogotorikera ase enamba eyio ere ase screen, tomanye kobwaterana buna abagusii torende chingako ne ching'ige ekero chiaito. Mbuya mono. Mbuya mono kabisa Mr. Ya gwachire buya.
Mbuya mono kegio bono. Mbuya mono. Nkonya kobana. Aye tondo kaya. Ah, ah, ah. Mm. Tori mogisangio ne. Mm. Tori riani. Tinko. Tori kiare kiane. Tindi kiara tingoteba. Mbuya mono ase ogotosoncha na gotorigereria ko nayio twakwana.
Yagache.
Torie embaka nakanwa gaito.